جڑے رہو ساڈے چینل نال تاکو ماشاءاللہ پیارا پیارا خوبصورت مزیدار خوبصورت پیارا جے ویلاگ کرنے شروع کیونکہ بیک سائیڈ دے سورج غروب تھیندا پینا سورج دا کرن پوندی پی سی میرا چہرہ کہنا نظر دا پیا سی جڑے رہو چینل نال تاکو پیارا پیارا اور خوبصورت سرائیکی کلچر دے نظارے دکھینے ہیں اور دوست احباب بندے کو ریکویسٹ ہے ساری جتنے بھی دوست احباب نوے ہیں ساڈے چینل تے ساڈا چینل اسا روڈ تے کھڑے نا ویورز اینگالو آواز آندی پی سی تاڈے کول مائنڈ نہیں کرنا فوڈ برداشت کرنی ساڑی آواز ٹریکٹراں دی موٹر سائیکلاں دی اور آج دا خوبصورت پیارا جا ولاگ شروع ہے نہر دے اتے کھڑ کے نہر دے کنارے کر کے شروع کیتے سے تے دعا کرے ریکویسٹ ہے تہاڈے کو سبسکرائب کر چھوڑو فالو کر چھوڑو شیئر کر چھوڑو بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر چھوڑے سو ہر آون والی نوٹیفیکیشن تاکو ملدی رہسی ساڈے چینل دے پاک ویلیج لائیو دا چینل ہے تے ایویں سانکوں سپورٹ کیتے رکھو ایویں تساں سانکوں سپورٹ کیتے رکھو محبتاں ڈیندے رہو ویڈیو واچ کریندے رہو ویڈیو سکپ نہ کرے سو تاکو تاں سمجھ لگ سی سلیم بھائی نے تاکو کیا آکھیا اور کیا نہیں آکھا اج دا ماشاءاللہ پیارا جے ویلاگ ہے جڑے رہسو ساڑے نال تاکو اگاں چل کے ماشاءاللہ پیاری پیاری خوبصورتی دکھینے اگاں دی ماشاء اللہ ویور نہر دے کنارے تے ودن تھیا جا بکلم خود تے میں اگے اپنے پیارے پیارے ویورز کو خوبصورت یا پیارا یا خوبصورت یا ویوز لکھنے مان کے لیول دار مزے دار اور آج دا اے پیچھو دا بوتل ساڑھے پیچھو لگتا بھی آئی تے جڑے رہا سو چینل نال دا کو پیارا پیارا خوبصورت یا لکھنے ماحول اتنا ویور کتے دی کیوں لڑائی پہ گئی ہے تے جڑے رہا ساڑھے نال دا کو پیارا پیارا تھوڑا جہا کلچر دکھے نے اگوں دا اور پیارے پیارے گرینری گرینری خوبصورت جہ پھل آ گئے ویورز اور تو کو پسند آسن آج دے ماشاء اللہ خوبصورت جہ پیارے پیارے گرینری دے پھل اس سائڈ دے سارے ماشاء اللہ ڈیلے پہ نا خوبصورت جہ پیارے پیارے گرین کلر دے پھول ہیں سبزے سبزے

اتھاں ماشاءاللہ اساں آ گئے اپنے جمال بھرا کول ہے ساڑا جمال بھرا پٹھان بھرا ہے ساڑا زندہ باد ہے ایندے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے میمے میمے پیارے پیارے خوبصورت جے کلچر دے چھوٹے چھوٹے اے وی ودھن تھے اے اے ساڑا جمال بھرا ساڑے تو پوچھدا پے ساکو کیا نا کیا انعام ملدا اساں اپنے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی دکھانے آں کیکوں اے پٹھان بھرا واں کو سرائیکی بھرا واں کو اچھا تے ول تو کیا کہہ رہے ہیں جو بھی فی الحال حالی گشہ نہیں ملدی حالی چھڑی دعا کریندے پین ہن اوراں تے آ ہن ایلے اپنے پٹھان بھراواں کو آکھی ون سلیم بھائی کو لائک سبسکرائب فالو کرو پشتو وچ کوئی گال کر انہاں کو
کیا کیا کراں لائک لائک سبسکرائب فالو شیئر جتنے بھی سارے دوست ابا پٹھان بھائی ہیں اے ویور جڑے رہو اے تاکو ہندی سٹوری سنوے نے پٹھان دی کیا دے تے اے ویور ماشاءاللہ پٹھان بھرا دمبے کی دی ودے نہر دے کنارے چگیندا ودے پچھو لکڑوں دا ٹرالا آ گیا ویورز تے ماشاءاللہ اے ہے ساڑا بورڈ تے اساں نہر دے کنارے تے بڑا پیارا اور خوبصورت جیہاں بیور ٹرالا لکڑاں دا بھرا ویندا ہے ڈر گئے اساں اللہ خیر ہی کرے کیڑے کام کو ویندا پے تے اے این سائیڈ تے ماشاءاللہ نیبوں دا باغ لگا ہے اے بڑا پیارا جیہاں خوبصورت جیہاں سامنے انکل اور مالٹیں دی ریڑی لا کے بیٹھن تے بڑی پیاری جیہاں تے مزید تساں جڑے رہو تو اگاں دی خوبصورتی دیکھیں اگاں دا ماحول دیکھیں اگاں دا لیول ہی چیک کروینے ہیں

پیارا جے کمنٹ کر کے پیارا جے میسج کر کے کہ کیا آکھے کیا نہیں آکھا اور مزید جڑے رہو اگاں پیارے پیارے دیکھو ان دی پیاریاں پیاریاں بھیڑاں ودیاں تھے پٹھان دوست ہے تے مزید تک اگاں خوبصورت پیارا جے ماحول لکھے نہیں اگاں دا بے بس دیکھو ماشاءاللہ سورج دا کلر چیک کرو کتنا پیارا اور خوبصورت جی ماشاء اللہ اور امید ہے کہ تو کو اے رزلٹ اے والا ماحول پسند آ سی بڑا پیارا ویوز تلے ماشاء اللہ بھیڑاں چکدیاں ودین خوبصورت جیاں پیارے پیارے جانور تلے ماشاء اللہ خوبصورت جا جانور چک دے ودن اتے پیارا جا سورج غروب تھیندا ہویا آندا پئے کتنا پیارا اور خوبصورت جیاں ویوز ہے ویواز دیدے پئے نا ماشاء اللہ تے ایویں جڑے رہو پیار دیندے رہو سپورٹ کریندے رہو محبت دیندے رہو تاکو پیارا پیارا خوبصورت نظارے خوبصورت جے سرکی ویوز دے سرکی پیارے پیارے ولاگ دیندے رہو دعا کیتی رکھے کرو سارے حق اور اس کو پیارے پیارے خوبصورت جے ولاگ گھن کے آندے رہو نہر دے کنارے تے کھڑے ہیں ماشاءاللہ پیارا جے ویو کروایا ہے جڑے رہسو ساڑے چینل نال محبتاں ونڈی رکھسو پیارا پیارا او سامنے بھی آد دے کہ میں یوٹیوب پر ہاں میں کہ بجن ٹھیک ہے او آپ دا ویلاگ بنے دا ودے اساں آپ دا ویلاگ بنے دے ودے ہیں تے امید کرے سو تاکو آج دا ویلاگ ساڑا پسند آسی اے موٹر سائیکلوں نے بھی ورکھان ہے تے امید کرے سو تاکو آج دا ویلاگ ساڑا پسند آسی جڑے رہو محبتاں دیتی کرو سپورٹ دیتی کرو خوبصورت جیہا کنارہ ہے خوبصورت کنارے تے کھڑ کے ولاگ بندا پیا اج دا پیارا جیہا ولاگ ہن ساکوں ڈیو اجازت بیل آئیکن گھنٹی پریس سبسکرائب فالو شیئر کرنا نہ بھولیا کرو تے اور اج دے ولاگ ہن ساکوں اجازت اے ماحول خوبصورت جیہا ویورز میں کہ دوبارہ تک والے دا ویوز چیک کروا دوں اور ساکوں ڈیو اجازت اور اللہ حافظ ویورز